Язмышлары төрле максатлары бер илне саклау контракт төзүчеләрне кирәк яраклар белән тәэмин итәләр. Бурычлы йөртүчеләрне юлда ук ачыклыйлар. Түбән Камда суд приставлары һәм автоинспекторлар уздырган рейд нәтиҗәләре. Соңгы алты айда аварияләр һәм зыян күрүчеләр саны кимегән. Инспекторлар статистика саннары белән таныштырды. Хәерле сәгатьтә Түбән Кама районы кырларында урып җыю эшләре башланды. Сахалиннан Донец халык республикасына кадәр Түбән Камага илнең төрле почмакларыннан контрактка кул кую һәм махсус операция зонасында Хезмәт итү өчен иреклеләр киләләр. Волонтерлар аларны җаваплы сәфәргә җыюда катнашалар. Түбән Камлар ил сакчыларын беренче кирәк-яраклар белән тәэмин итәләр, тулырак алдагы материалда. Николай Брагин Краснодар өлкәсеннән Түбән Камага эш буенча килгән, әмма соңрак контракт буенча хезмәт итәргә китү турында карар кылган. Сейчас я решил, ну, помочь стране. Хәзер мин илгә ярдәм итәргә, туганнарымны һәм якыннарымны якларга карар кылдым. Юлымда яхшы дуслар очрасын, җиңүгә ышанам, ди контрактчы. Николайны һәм аның алты иптәшен юлга игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары җыя. Һәрберсенә беренчел кирәк-яраклар тутырылган сумка тапшыралар. Исемлек киң, кул сәгатьләреннән һәм кружкалардан алып дини китапларга, даруларга кадәр. Соңгылары хәзер аеруча кирәк, диләр. Очень нуждаемся в медикаментах. Медикаментларга ихтыяҗ зур. Эсседә ялкынсынуга каршы, температураны төшерүче, диареяга каршы дарулар кирәк. Шулай ук бинтлар, лейкопластырьлар җитми. Николайдан тыш юлга чыгучылар арасында, Түбән Кама, Омск, Ярославль, Көньяк Сахалин һәм Донецк халык республикасыннан контрактчылар. Күпләр Татарстанга илдә иң югары түләүләрнең берсе булганга киләләр.

һәм алар белән эшне көчәйтү максатыннан даими оештырыла. Берничә сәгать эчендә уннан артык автомобиль туктатылды. Машина хуҗаларының бурычлары махсус база аша ачыкланды. Бер транспорт чарасына арест салынды. Приставлар ачыклаган иң зур бурыч суммасы якынча 600 мең сум тәшкил иткән. Соңгы алты айда Түбән Кама районында 76 юл-транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда алты кеше һәлак булган, 100 кеше төрле дәрәҗәдәге имгәнүләр алган. Бу хакта Дәүләт автоинспекциясе бүлеге җитәкчесе вазыйфаларын вакытлыча башкаручы Вилдан Фәрхетдинов хәбәр итте. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда, быел аварияләр һәм зыян күрүчеләр саны кимегән, әмма юл-транспорт һәлакәтләренең Нәтиҗәләре җитди булып кала. Шуңа күрә инспекторлар профилактик чараларны дәвам итә, махсус рейдлар үткәрә. Каршы як хәрәкәт полосасына чыгу һәм балаларны йөртү кагыйдәләрен бозу кебек җитди хокук бозуларны ачыклауга һәм кисәтүгә аерым игътибар бирелә. Түбән Кама районы хакимияте белән Татарстан спорт көрәше федерациясе арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документ спорт көрәшен үстерүгә, спортчыларга һәм тренерларга ярдәм итүгә, ярышлар үткәрүгә һәм уртак проектларны тормышка ашыруга юнәлдерелгән. Очрашуда Түбән Кам мэры Ратмир Беляев, Татарстан муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзам Гобәйдуллин һәм спорт көрәше федерациясе вәкилләре катнашты. 2030 нчы елга кадәр спорт көрәшен үстерү программасы проекты әзерләнгән, ул спорт базасын ныгытуга, инфраструктураны үстерүгә һәм яңа спортчылар әзерләүгә ярдәм итәчәк, ди җитәкчеләр. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Кама районы кырларында урып-җыю эшләре башланды. Беренчеләрдән булып уракка Орсис-Агро игенчеләре төштеләр. Алар көзге бодайны суктыруга керештеләр. Алда, бөртекле һәм техник культуралар, шул ук бәрәңге һәм яшелчәләр җыеп алу бурычы тора. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы урынбасары Альфред Нигъмәтҗанов авыл хезмәтчәнеренә фидакарь хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде һәм аларга уңышлар теләде. Кичә без Аллага тапшырып, Огурцы Сагры басуларына кырга чыккан идек. Ә бүген ПК Прикамский Огосой Загры чыкты. Ике хуҗалыкта көзге бодайда комбайннар эшли башлады, Аллага тапшырып. Ә Огурцы Сагрның урожайница кырыктан артык иде, менә минеке ПК Прикамский пока утыз биштән артык дип тора бит. Кырыкка якын, ә бер Аллага тапшырып башладык. 18 мең гектар җирдә бит безнең бөртекләрне җыештырып аласы бара. Менә пока көзге бодай ул 8 мең гектардан артык җирдә башлап җибәрде. Уңышлар исән сау җыештырып, амбарга салып, семиналар әзерләп, сатырга да мөмкинлеге булсын. Иртәгә 25 июльдә Югары Чаллыда авылча этнофестивале узачак. Бәйрәмгә шәһәр һәм район халкы һәм кунаклар чакырыла. Программада авыл хуҗалыгы продукциясе ярминкәсе, техника күргәзмәсе, балалар мәйданчыгы, осталык дәресләре, спорт ярышлары һәм концерт. Сәхнәдә җирле артистлар һәм иҗат коллективлары чыгыш ясаячак. Бәйрәмнең махсус кунаклары Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова, диджей Рөстәм Алиев, Альбина Абрамова һәм Азали Яфясова. Фестиваль кунаклары авыл тормышы белән якыннан таныша, халык мәдәнияте, фольклор һәм иҗат үрнәкләрен күрә алачак. Бәйрәм көндезге сәгать уникедә башлана. Проект Татарстан Республикасы Рәисе гранты кысаларында тормышка ашырыла. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә.